Mae Ysgol Dyffryn Conwy yn ysgol dwyieithog. Uh, yn Nyffryn Conwy, da ni'n gwasanaethu tref Llanrwst a da, ardal uh, wledig eang yn Nyffryn Conwy uh, o amgylch Llanrwst hefyd. Mae gyda ni 40 ysgol gynradd uh, sydd yn ymbwydo ni. Mae'n golygu bod ni'n ysgol cymunedol, uh, mae'r plant wedi dysgu a cydweithio ac i dynnu efo'i gilydd yn ei ysgolion cynradd, Cyn cyrraedd yma, mae'r weledigaeth ar gyfer y cwricwlwm newydd wedi bod yn ymwneud â codi ymwybyddiaeth a dechrau bod yn barod ar gyfer y cwricwlwm newydd. Felly, fel ysgol arloesi ieithoedd llythrennedd a chyfathrebu, da ni wedi gweithio dros y ddwy flynedd diwetha' i godi ymwybyddiaeth staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach am y cwricwlwm newydd. Fel penaethiaid, da ni wedi bod yn cael diweddariadau ar y cwricwlwm newydd gan Elan um, yn sgil ei gwaith fel ysgol arloesol yn y maes llythrennedd a chyfathrebu. Um, mae hi wedi bod yn diweddaru ni'n gyson ar y datblygiadau um, a hefyd ar yr meysydd dysgu a phrofiad a um, naws y cwricwlwm newydd. Yn yr adran Saesneg, da ni wedi bod yn uh, ymchwilio ar gyfer yr cwricwlwm newydd i uh, defnyddio uh, maes llafar newydd um, ac uh, yn ystod yr ymchwil nathon ni dod dros uh, draws yr uh, Let's Think in English project uh, yn trafod amdan testunau uh, cyfoethog Uh, da ni wedi bod yn siarad am, uh, trafod amdan Heaney, Shakespeare, Rossetti, uh, uh, Pinter, um, uh, llwyth o, o gwahanol uh, math o llenyddiaeth cyfoethog iddyn nhw, iddyn nhw gael uh, trafod. Da ni'n edrych ar darnau wahanol o, o um, gan awdurau gwahanol. A wedyn, da ni'n gorau trafod mewn grwpiau bach a wedyn trio gorau dod fyny efo ateb. Dwi'n meddwl bod hwn yn rili yn datblygu hyder uh, plentyn i um, gallu i gallu um, dehongli ag esbonio y uh, gweithoedd yma. Dwi'n meddwl all Let's Think helpu plant yn ysgolion eraill ac yn wedig yn pynciau eraill hefyd, gan fod o'n helpu efo hyder ac gorau meddwl ar y spot ac yn trio datrys problemau gwahanol. Felly mae'n gallu dod fewn i unrhyw pwnc, diolch angen bod jyst yn y gwerth Saesneg. Da ni hefyd wedi mabwysiadu yr Let's Think in English sef project oedd yn mynd i godi safonau llafaredd Saesneg o fewn y dalgylch. Fel clwstwr, da ni wedi mabwysiadu'r er, cynllun rwan, felly mi fydd gan y plant sydd yn bwydo Ysgol Dyffryn Conwy y sgiliau angenrheidiol um, sydd yn mynd i fod yn drosglwyddadwy i sawl maes dysgu a phrofiad yn y dyfodol ac sy'n mynd i harfu nhw um, ar gyfer ei gyrfa yn yr uwchradd. Yy, fedran ni ddim, o ran cwricwlwm newydd, yy, i i gyflwyno fo ar ben ein hunin, fel ysgolion, mae'n bwysig iawn bod ni'n gweithio mewn partneriaeth, i ni, efo yn ysgolion cynradd, efo ysgolion lleol, ond hefyd efo'r gymuned ehangach. I ymateb i'r cwricwlwm newydd, 'da ni 'di penderfynu cymryd rhan mewn prosiect ieithoedd ar lefel cynradd. Y ffocws oedd i godi ymwybyddiaeth o ieithoedd ar lefel cynradd ac i greu adnoddau i'r, yn arbennig i'r athrawon cynradd. Oedden nhw'n mor barod i gymryd rhan ac yn, um, yn edrych ymlaen i ddechrau dysgu'r adnoddau yn yr ysgol, uh, yn ôl yn yr ysgol cynradd. A dwi'n meddwl bod ni mewn lle ffodus iawn bod gynnon ni hwb o ysgolion efo'r Ysgol Dyffryn Conwy yng nghraidd y hwb 'ma lle 'dan ni'n gallu cydweithio er budd yn yn dysgwyr ni, cydweithio efo'n gilydd. Yym 'dan ni'n byw mewn awdurdod braf iawn, ma' 'na adnodde ar yn stepan drws ni a a ma'n adnodde fel yy Venue Cymru, fel y theatre, yym fel profiade awyr agored sydd yn rhai agos iawn i ni, meddiant ohonyn nhw a'u cynllunio ar gyfer y cwricwlwm. Mae'n cyfle gwych, dwi'n meddwl, fel ni fel ysgol, bod adranna'n dod at ei gilydd ac yn cydweithio gyda cyfoedion, cydweithio efo cyfoedion tu allan i'r ysgol. Mae hwn cudd dwi wedi gallu cydweithio efo clybiau lleol, cydweithio gyda'r Ganolfan Hamdden ac um, yn barod wedi dechrau cydweithio efo rhieni um, i rhoi cyfleoedd newydd i, i ddisgyblion yr ysgol. Mae'n debyg na un o'r heriau mwyaf i ni fel ysgol uwchradd ydy cadw'r balans rhwng y cwricwlwm sydd gen ni yn gyfredol a phwysau arholiad a bod yn barod i gynllunio a gweithio tuag at y cwricwlwm newydd a mae'n gyfnod o newid Yym, a mae hynny'n gallu bod yn heriol o ran ei reoli. Cyffroes iawn mewn byd addysg. Dwi'n meddwl bod yr holl broses wedi bod ydyn hir ond cynhwysfawr hefyd. Um, o be ydyn ni'n wybod yn barod, mae gennym ni dipyn o waith cynllunio o'n blaenau, ond fel ysgol, dyn ni wedi gweld, um, dyn ni wedi bod yn arbrofi fo gwahanol bethau yn ystod y tair blynedd diwetha, A edrych ymlaen i'r camau nesaf. A dwi'n meddwl un o'r pethau efallai da ni ddim yn ystyried bob tro ydy, da ni, mae yna gynnu ni gyfle yma rwan i wneud y cwricwlwm yn fwy diddorol, yn fwy ymarferol, a, a hefyd rhoi mwy o, o hyblygrwydd i athrawon, a dweud y gwir, i gynllunio, i gynllunio hefyd um, rhywbeth sy'n addas i'r lleol, ac yn gweithio allan o'r lleol i'r cenedlaethol ac i'r rhyng-genedlaethol. Fel llywodraethwyr newydd sy'n mynd i gychwyn dod â'r cwricwlwm yma i mewn, dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod athrawon, aelodau'r llywodraethwyr yn gwrando ar barn y disgyblion o ran y cwrs, y cwricwlwm newydd yma, achos ar ddiwedd y dydd, ni sy'n mynd drwy'r cwricwlwm, ni sy'n dysgu yn y ffordd yma. So mae'n bwysig bod nhw'n gwrando i weld beth sy'n yn gweithio a beth sydd ella angen chydig bach o tweak i wneud o'n well um, fel bod ni yn dysgu yn y ffordd gorau ond yn hefyd yn dysgu pethau da ni angen i baratoi ni at y dyfodol. Lle.